Pnawn da, Mister Mathias fan hyn, ac ydych chi'n gwybod pwy yw'r cerddor sydd wedi creu y fwya o ganeuon neu ysgrifennu fwya caneuon yn y byd neu gyhoeddi y fwya o ganeuon yn y byd? Elvis? Y Beatles? Led Zeppelin? Fi ddim... Ffindiwch chi mas nawr. Dwi'n rili yn excited ar hyn o bryd, achos edrychwch ar y gitar hyn. O'n i'n edrych ar TikTok neithiwr, ar- dangosodd Anderton's Music fi'n meddwl y gitar hyn, ac o'n i'n meddwl, waw, ma' hwnna'n absolutely lovely. Dwi'n dwli arno fe. Dwi isie gwybod mwy am y gitar. Dwi ddim yn hoffi'r lliwiau, falle'r lliw pinc, ond actually dyw'r glas ddim yn edrych yn rhy ffôl. Bach yn flash, ond dwi isie ffindio mwy am y gitar. A wedyn, beth ddigwyddodd wedyn? Wel, es i at dudalen Andersons a gweld hwn. 9,000 o bunnau. Mae'r gitar hyn gwerth 9,000 o bunnau. Ond dyma y peth o'n i'n meddwl oedd yn eitha diddorol. Chi'n gweld yr enw hyn lan fan hyn. Uh, Hatsumi Miku. Gu, signature guitar. Ac o'n i isie gwybod, pwy ydy Hatsumi Miku? Yy, wel, dwi yn dwlu ar Dragon Force, a dyma Herman fan hyn sy'n chwarae gitar i Dragon Force, a fe wedi bod yn chwarae gitar hefyd i yy Baby Metal, so o'n i'n meddwl, oes 'na band newydd i fi ddarganfod? Ac yy so pwy yw Hatsumi Miku? Wel, Es i ar Google a gwneud Google search a dyma hi. dyma Hatsumi Miku fan hyn, oce? Okay? Dyma Hatsumi Miku fan hyn. A dyma beth sy'n eitha diddorol, mae fe'n gweud, Vocaloid. So ni'n meddwl wedyn, beth yw Vocaloid? So wedyn nes i i um, Wikipedia a darllen drwyddo hwn, a dyw hwn ddim yn rhywbeth sydd yn hen. Mae hwn yn rhywbeth sydd wedi mynd mlaen ers 2008. A beth yw e? Yw cymeriad sydd wedi cael ei creu a mae i fod yn merch 16 oed gyda gwallt uh, turquoise a pigtails ac ac yy ma'r llais yn cael ei creu gan synthesizer. Mae fe'n hollol artificial, mae'n cael ei creu gyda'r synthesizer hyn, ac yy maen nhw jyst yn rhyddhau caneuon. A dyma beth sydd yn rili yn ddiddorol amdano fe i gyd yw, mae hi wedi creu dros 100,000 o ganeuon. Nawr dwi'n meddwl, dyw Elvis, dyw, dyw Beatles, dyw Led Zeppelin, uh, pwy arall gallai feddwl, Elton John, os chi'n rhoi caneuon nhw gyda'i gilydd i gyd, dwi ddim yn meddwl maen nhw wedi creu 100,000 o ganeuon. Ond dyma beth oedd yn eitha diddorol hefyd. Um, achos uh, bod... Um, o J.K. Rowling ac hefyd y person oedd wedi creu Minecraft wedi um, wedi dweud pethe yy amdano ei barn nhw ar yy yy yr yr y mudiad traws. Dyma beth oedd yn eitha diddorol, ma' nhw nawr yn dweud bod Mica, Miku, Miku, Miku yw'r person oedd wedi creu Minecraft a hefyd y person oedd wedi ysgrifennu yym Harry Potter hefyd. Wel, Chi'n gwybod, ond dyma ble fi'n meddwl 'y chi wedi clywed yy am Migu, siŵr o fod hefyd, Hasumi Migu, yw Hipsway. Ac yn anffodus, dydw i ddim yn gallu chwarae Hipsway nawr fan hyn, ond falle... So, dwi'n rili excited gyda 'na. Os mae gyda chi, neu os 'y chi isie dachrau GoFundMe page i prynu'r gitar 'na i Mister Mathias, yy naw mil o bunne, bydd angen i chi fod yn gyflym, achos yym dwi'n gwybod un sydd yn Ewrop, mae'n debyg. Dwi'n gwybod un yn Ewrop a ma' fe yn... siop cerddoriaeth yn Guildford. Anyway, os mae rhywbeth arall hoffech chi i fi edrych arno, yym, chi'n meddwl, ww, mae hwn yn eitha diddorol, uh, jyst rhowch neges yn y comments neu rhowch sôn i fi amser i chi'n dod mewn i'r gwers. So, hwyl am nawr, ac uh, fi'n mynd off i gwrando ar uh, Hatsumi Miku, ife Hatsumi Miku, fwy o cerddoriaeth Hatsumi Miku. Hwyl am nawr.